CBN a rak zotu nan dihlak tein nan kut kan in tlaih hna. Kum thong ni le kum kul le kum thum April ni nga zanlei sawmlam pali tiang thawng kan hlet khawhmi kan rak chim lai. Matupi peng Walante khua cu as ralkap nih an khangh in hleinga a ciam. Chin ramkulh Matupi Palawa lampi cungah a ummi sac ralkap tebawi sakhan ah riahchaw chan ding in Matupi in a chuakmi sac ralkap nih Kala khua in inn sawmthum an khangh hnu April nihnih ah Walente khua inn hleinga hrawng an khangh chap tiah theih a si. Kala khua ah sac ralkap an luh lioah tualchungmi hna cu an zaam i sac ralkap an chuak cang tiah thawngpang an theih hnu in an kir ah tarnu pakhat a inn zong khanghpiak a si ve caah a kang ciami a inn zoh in lungfah in a nunnak a liam tiah theih a si. sac ralkap hna cu march ni kul ah matupi in an chuak i cdf matupi nih voi tampi kahdoh in fak ngai hliam an ton caah atu bantuk in tualchungmi hna umnak inn cu a ruang um loin an khanghpiak hna hi a si cdf matupi nih an chimning ah thazaang za le sawmnga tluk hrawng he rallam sialmi sac ralkap chungah sawmli le panga cu kan fimhlawn khawh hna riatsaw a phortu ke hrangei Mawṭaw pakhat zong kan hrawk khawh tiah an chim. Kalemyo chaklei kahdohnak ah sac ralkap pasarih an thi. Kalemyo chaklei Pindaw-u khuapawng hrawng kahdohnak ah sac ralkap pasarih an thi tiah CDF KKG nih nihin April ni nga ah cathanh an chuah. Kalemyo chaklei March ni sawmthum le nikhat ah Nansawngpo khua in a chuakmi sac ralkap Pyosotti phu le CDF-KKG kar Pindaw-u thlanhmun ah sullam pathum chung kahdohnak a chuak tiah an langhter. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap ruak sarih hmuh a si i MA3 kuan bawm pakhat, 5.56 kuan zun kul, Nam pakhat le a dang thilri tal in sac ralkap hmanmi thilri zeimawzat kan lak tiah CDF KKG nih an langhter. sac ralkap hna cu TCDF, CNDF, PDF Kale, HNB, CR, PDA, Pakhafa CDM Siyin le dothlannak tuahtu ralkap phufan nih an doh hna caah kaphnih kar kahdohnak a fak chin i SAC ralkap nih hriamngan le raltuknak helicopter hmang in kahdohnak an tuah tiah an langhter chih. Kaphnih kar i kahdohnak ah CDF KKG in ralkap pakhat nih hliamhma a tuar tiah theih a si. April nikhat ah hmunhma thiamfialnak tuah lioah MA3 kuambawm pakhat le 5.5 kuamfang zunriat kan lak chap tiah an langhter. April nihnih le nithum ah kapni kar kahdohnak a chuak ṭhan i sac ralkap hna cu fak ngai in hliam an si caah sac ralkap nih vanlawng in voi tampi kahdohnak an tuah. Atu ah sac ralkap hna cu Ngiangkung khua phungki sianginn le Pindaw-u khua pawng hrawngah minung thazaang tam ngai in umhmun an khuar i an umnak khua pawng hrawngah minung thazaang i ṭhen in rallam an sial caah caan rikhiah um loin kahdohnak a chuak ṭhan kho tiah CDF KKG nih nihin April ni nga ah cathanh an chuah. sac nih CDM sayama pakhat tal in minung pathum cu thi hlan lo thongthak ding in bia an khiahpiak hna. Sakain Ramthen, Indo khua, CDM sianginn sayama pakhat le thilzuar nu pahnih cu sac ralkap nih April nili ah thi hlan lo thongthak ding in bia an khiahpiak hna tiah theih a si. Hi nu nu pathum nih PDF an bawmh chan hna tiin sac ralkap nih Indo khua ralkap biaceih zungah taza an cuai hna i sac ralkap dohnak upadi section 50j le 52a in thilhan lo thongthlak ding in bia an khiahpiak na hi asi tiah Indo Revolution IR in ṭuanvo ngeitu nih a chim. CDM sianginn siama hi sianghlei rung cachimtu a si. A dang pahnih cu thil a zuarmi an si. Indo khua ah puahkehnak a rak chuak i anmah pathum tal in tualchungmi pakul tlaih an rak tong. Cuchung ah anmah lawng hi thil hlan lo thongthlak ding an si. A dang cu biakamnak in an thlah cang hna tiah a chim. Thi hlan lo thongthlak ding CDM sayamah teng hlah APP ṭhun le AA cu a luancia March ni nga ah SAC ralkap nih an rak tlaih hna tiah theih a si. Cu bantukin April nithum ah Indo peng Namaukale khuami A. Min Thun kum kul le kum li le April kul le sarih ah rak tlaihmi Kani khuami Mimi U kum kul le kum sarih zong Indo XAC ralkap biaceih zung nih thihhlan lo thongthlak dingin bia an khiahpiak hna tiah theih a si. sac nih nawlngeihnak an lak hnu in indo khua cu ralkap nih ralkap uknak an thanh i nu pathum le pa pathum an dihlak minung panga cu thi hlan lo thongthlak ding in bia an khiahpiak cang hna tiah theih a si Yazecu khua luhnak kahdohnak ah sac ralkap panga an thi. Magwe ramthen ah rallam a sialmi sac ralkap cu Yazecu khualuhnak ah bomb in kan puah hnawh hna i ralkap panga an thi tiah Yazecu Pakha pha in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Nihin April ni nga zinglei sawmlam pasarih le cheu hrawng ah rallam a sialmi sac ralkap sawmthum hrawng cu Yazacu khualuhnak thlanhmun chak an phanh ah bom in Yazacu Pakha-pa nih an puahhnawh hna caah sac ralkap panga an thi. Pakha-pa lei in a thimi le ai hliammi an um lo tiah theih a si. Bom in kan puan hnawh hna caah sac ralkap panga an thi i a dang ralkap hna cu Yazucu khualei ah an zaam. A thimi ruak lak ding in sac ralkap an i khawmh lio a si i ralkap meithal tu cu kan lak kho lo tiah Yazucu Pakha-pa in ṭuanvo ngeitu nih a chim. Cu ṭhiamṭhiam in Ṭaneng Tari peng Banlamau khuapawng ah sac ralkap citmi motor pakhat cu April nini ah bomb in kan puahhnawh hna caah ralkap pahra nak tlawm lo hliamhma an tuar tiah mei Pakha-Pha nih cathanh an chuah. Tanengtari peng ah kahdohnak le hmunhimnak kong he pehtlaiin mei pengkomh battalion tu le Tanengtari Pakha-Pha nih cathanh kan chuahhlan chung paoh cu mizapi nih umkal le ṭhutdir nan i ralring lai tiah nawlnak an tuah. SAC ralkap nih Wale peng PDF ralkap pasarih an thah hna. Sakaing ramṭhen Wale peng PDF ralkap pasarih cu SAC ralkap nih an lu ah meithal in an kah hna tiah Generations as special tax force in ṭuanvo ngeitu GZ nih a chim. Tha a tongmi PDF ralkap pasarih cu Shebu pengkomh Wallet Bank, Sainang le Khuapawng ah April nili zing sumlam paruk tluk ah Yindaw khuami panga cu sac ralkap nih an tlaih hna i va chan ding in an kal lio ah kah an ton hi a si tiah theih a si. Kap nih kar kahdohnak a chuak i hriamnam aa thlau tuk pinah kan ralkap hna cu an ke in meithal kuan nih a khen hna i cuka ah an thah hna. Tlaih a tongmi khuami panga tu cu an luat tiah GZ nih cun a chim. Tha a tongmi hna cu Generation Z Special Tax Force in ralkap pahnih an i tel i a dang panga cu ṭangṭi phu chungtel an si. A thattu sac ralkap cu Khamaya 364 le Tama 33 an si tiah theih a si. Ramkhel thongtla bawmchantu Assistant Association for Political Prisoner AAPP nih kum tong ni le kum kul le kum khat February ni khat in kum tong ni le kum kul le kum thum April nili tiang ah rammi nunnak a liammi thongthum le zahnih leng an phan cang tiah an langhter. sac nih tuahtimmi thimnak cohlang lo dingin NUG nih Taiwan le Japan a nawl hna. sac nih an nawlngeihnak hmuhter dingin rampi thimnak tuah a timhmi hi cohlang lo dingin le al dingin NUG nih Taiwan le Japan tal in Asia ram chung um democracy ram hna cu nawlnak a tuah hna tiah theih a si. SAC nih an LD party tal in party sawmli cu a hrawh hna. Cukawng he petlai in Japan Prime Minister nih NLD party an hrawh caah atu lio Myanmar ram boruak hi chiatlei a panh ko lai tiah a chim. Aung San Suu Kyi tal in NLD hruaitu hna thlah ding zongin a chim. American ramdang palai Anthony Blinken zong nih SAC nih party sawmli a hrawhmi le thimnak an tuah dingmi ah palnak an i chap bantuk a si. Thimnak an va tuah khawh phun hmanh ah mizapi an onh kho lo tiah a chim. Taiwan ramdang palai zong nih NUG hruaitu hna he i ton ding kan i zuam lai tiah a chim. Germany zong nih sac nih party sawmli an hrawhmi hi thimnak an va tuah khun hmanh ah a dikmi thimnak a si lai lo tiah sac cu an mawhchiat. CBN a zotu a ngaitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.